Akka, ɣas neḥseb lsistem agi ad yeɣli, ad d-uɣaleɣ si la suite la vidéo-nni. Ad nelt liziliksyu, ttuɣ ur d-udireɣ ara taluft-agi. Ɣas neḥseb ad sneẓden amrar, ad sen-ssiɣzef amrar, ad tt-neẓden. Akka, ɣas neḥseb Meqqran yeṭṭel Rebbi neɣ ṭabbu, wid i d-ibeddun.

Ad yili baluṭaj ačča d yiwen, widak-nni Lɛerbi si Ṭuṭ neɣ Ɛli Belḥaǧ neɣ Bumala neɣ neɣ ẓra Ɛli Maḥan imir ad d-ibedd Caki Bexlil ad yejbed ad yejbed Liraj Arabu ad ten-yejbed akk ar ɣur-s paski yesɛa idrimen akka ad neḥseb baluṭaj baluṭaj par exemple wagi c'est un exemple par exemple ad d-nini d Lɛerbi si Ṭuṭ I yellan baluṭa netta d Karim Tabou, d nutni yewwin akk aṭas livwa. Karim Tabou yewwi matalen, astan exemple, yewwi mya livwa, winna yewwi mya livwa. En tout llant 400 livwa, wwin mya mya, ça fait un balotage, ulamek ara iɛeddi président. Ça veut dire, umbeɛd d acu ara yilin? Ad yili le deuxième tour, le deuxième tour. Ini-as Slimane Azem dɣa tura ad yeḍher ṣṣeḥ. Mi ara yili le deuxième tour, ama d ṭabbu, ama d ama d ama d Meqran At Lɛebbi, yiwen deg-sen s usma, yiwen deg-sen s wa, disons d wa neɣ d wa. Asmi ara d-yeḥḍer deuxième tour, mi ara yili deuxième tour,

A nutni, a nutni, aprimay n dduzan, ad tili l'alliance boy gar-asen. A nutni ad ṭebbqen tin akkenni azger yeɛqel gma-s, d win wukud yetmeḥḥen. Ad s-ṭebbqen xas akka s tambruvert kabil, nutni ils vont l'appliquer. Eeeey, bon la pliki, eeeey, eeeey, akka, eeeey. Eeeey, voilà, d aya kan i bɣawen i d-iniɣ, safi, ansi s-tekkiḍ i Lezzayer-agi d tasawent? Ansi s-tekkiḍ, cɣel d arbaɛa tiraten, ansi s-tekkiḍ i Lezzayer-agi d tasawent, ay Aqbayli? Asaf yeqqim-ak-id kan wexxam-ik, ruḥ ad txedmeḍ axxam-ik. Ay ttɛeddi ara uqbayli d président. Asmi ara xemmen l'alliance wigi, ya, ak widak nni. Ak ad dinim zɛama si d-fken ad xemmen l'alliance akked Karim Tabu, d aqbayli. Awa qerriḥ diddi, qerriḥ diddi. Eh, asmi ara xemmen l'alliance wway gar-asen nutni nutni ttemyeɛqalen eh ttemyeɛqalen eh kuni jamais nemyeɛqal tant ur nettuɣal ara ad nuɣal akk ar ubrid iṣeḥḥan abrid n l'autodétermination de la imir-a nemyeɛqal imir-a nemyeɛqal si dans la misère que les amis se retrouvent imir-a nemyeɛqal Tant que neckenṭeḍ i tezzayrit-agi, jamais ne m'y aqal. Wak ara nɣ inemḍura n Leqbayel, et c'est une réalité. Eh, partagez, partagez, partagez. Parce que mi ara tili l'alliance n wagar-asen a Leqbayel, iban kan, iban kan l'alliance-nni, iban kan i iwumi deuxième tour-nni, iban kan i iwumi ara d-rnun les voix. Ur t-id-rnun ara Karam Tabou, ma d netta i yellan neɣ d ameqqran i ṭṭlam. Lɛerk-a ad ihedder, ar tin akken wwin-aɣ.

neɣ mi ara sliɣ i wawal-nni Ṛebbi yettker-d ujenniw-iw, mi ara sliɣ i wawal-nni kra n Leqbayel, l'Algérie n'est pas arabe, l'Algérie n'est pas arabe, deg wacu ay Aqbayli il n'est pas arabe, ini-yi-d deg wacu, deg wacu, ax, aql-ak daxel n uxxam tettuɛerbaḍ. Aqalak i uxxam tettuɛrebbaḍ. Wamma deg l'administration-ik tettuɛreb, l'environnement-inek, la publicité-inek, lmakla-inek, lmakla, lmakla, layout, kullec s taɛrabt i yekteb, lbira s taɛrabt i tekteb. Kullec s taɛrabt, gwacu de, euh, de quoi l'Algérie elle n'est pas arabe, gwacu, sefhem-iyi-d, tu vas naître en arabe et tu vas mourir en arabe ay aqbayli. Gwacu, insa-ɣ-d, ad t-efk-aɣ-d des exemples.

Ibalkuni nekni ad nerfed kan drapu kabil akked drapu amaziɣ. Neɣ teṭṭamam, tettrajum, tettrajum ad d-yekk wejgug magram, tettrajum avudu ad wen-d-yefk lexrif, tettrajum la langue tamaɛemrit ad wen-d-terren langue nationale et officielle dans cette Algérie. ur teqqareɣ ara tamaziɣt paski tamaziɣt si une famille de langue am le latin ttɛawad akken ad d-zeqmeɣ mazal ad d-zeqmeɣ tamaziɣt si une famille de langue ttawacult tutlayin ama d-tiniḍ le latin deg-s le fransi deg-s deg-s l'italien deg-s l'espagnol deg-s aya deg-s les langues slaves kif kif ad d-ɛiwdeɣ akken spriɣ ad rreɣ ifeẓ les langues slaves yella deg-s le bulgare le tchèque le russe win win win

Win yebɣan ad d-yaki dabur, mi qqaren ah, imaziɣen, lafrik ddan ar amaziɣ, amaziɣ belqemmuc neɣ dim wakk i s-t-yessuddun tabbucin i d-id yetteffɣen deg qemmuc-is. Ubadd ak i d-iniɣ d acu-k. Ih, u- ɛiwed ihi ǧǧeri, uɣal, uɣal ad tt- ad tiḥfiḍeḍ, fat d izifuṛ bac ad tiḥfiḍeḍ tamaziɣt-ik neɣ tacelḥit-ik neɣ tatergit-ik neɣ taqbaylit-ik, ḥfeḍ-itt akken ilaq, a ma yella libbi, a ma yella, ḥfeḍ-itt akk apṛi, Iḍegger akin ajeǧǧet taɛrabt, dinna ma tniḍ-id d amaziɣ d amaziɣ. No, i d-herdreḍ s taɛrabt, qar mačči d berber. Allez, arrêtons. C'est pas le français qui a, euh, qui a francisé toute l'Afrique du Nord. Ah, c'est l'arabe, c'est le désherbage de l'arabisation. Hein. Arrêtons. Tanemmirt-nwen, partagez, partagez, filaman. Naya, naya deg udeqqem.

Ih akka ih, tanemmirt-nwen i bon courage.